Dia ke ni Julie. Hmm, Julie, e tawpa Julie chi ka hre thiam. Oh. Yuki fanai bye bye. Rin kimi pavalai kha ka boss. Zero sang leng ril tuk. Khe, nang ma ru mu ani mai mai. Oh, par puli bye bye. Just khen te bye bye. Hmm. Phih reng reng a suh a pa zawk nia, hmai te phih duh ik ik i maw? Ka fuih ang chu aw, inbual duh miah a suh aw, thlasi ka chuan. Inkheuh khawk tur. Aw, chuan ka nipuia Nisa inkheuh khawk tur. A va han thing em. Sangte a rest i leng ve mikhawin. Nia hei ta takin a, ahh, charity group. Kan inhmu khawm a, chuanin hei i hun kan hmang a, chuanin eng eng emaw te kan rel a, tunah hianin a then a inthlah a, lirthei kan indaih loh vangin, lirthei kan indaih loh vangin, tichuanin la la pawh i, tichuanin lirthei kan indaih loh vangin a inthlah mek a, kei ka la haw thei loh hei, ka lir ka bike ka la nghak a maw, ka thiante an inthlah kual a, umm kan sawi ve lawk a ni e, hei charity lama kan hruaitetu te an lo la awm a, umm. Shili bai bai aah.

Sangtei ka zawhna min chhan saka ka va lawm e si em eka ka kei deuh ka lawm i rawn comment a Amy bai lo ti lawk please bai Didiki mut mutui ngawt em nang banana hi a aw aw la rosa min zuk thla rawh le.

up OP a din thar milo bye bye eh OP a din thar kha bye bye le um melody ti milo bye bye yes melody bye bye um sial thei e um alu chop siam pa life en chu ava bawi thlak e i fu tak vek ni lo siam lo ne hmm? lipstick kha tu ta nge a ka pai Takin a ka ti mai mai kha hei ka sawi kha i charity lama charity lama ai kan eh, member te no nen kan awm ho maw i chu vang chuanin mani chu ka rawn tirang kher lo nga chuanin rawn lam rawn lam chu i ngai em rawn lam chu i ngai em ngai e a Sarpek a i hlau lo mi Zodini hnam te official fans group bai lo ti te aw bai bai Zodini official fans group ste ni hmel nia a ka hmel i maw ka chu tha tha mi lo ti a ka lawm hle mai ka chu tha ka inti mi lo ni aw i ka hmai te sawi a maw ma se a pa zawk neiha ka pawh a hmel a sawi a pa kan ti tho a ni dai ang Muani ITI bye bye ti ve please a ti a. On the rocks a i zai ka lo en ve vang vang dawn. Yes lo kal ngei ngei rawh aw. Tah takin chuan banana chips eh eh eh eng lo kha lo keng la eh eh eh eh eh engkhah. Purun flavor kha a ani lo onion flavor aw onion flavor kha nia i kan ina nia nghak tu tuna kan ina hin min la nghak amaw chu chuai i bike hi lawm si lova chu chuai kala nghak deuh lawk ani hi min lo nghak hram hram kan indaih si lova leh thei. Ngaisak bik nei tawh lo la nia ngaisak bik hi ka nei leh pawh in ka inhre lo a ngaisak ka lo ngaisak ta dalo nia tu mah nang lungpui chungah chuan engtik nge zai dawn lungpui chungah maw eh kher ka hre lo le lungpui chungah kei chuan in ka sa dawn lo a ka zai dawn a ni. Zei lo pa eehh ka zei leh zei lo hre ngawt lo eehh takin a nia zei hi har a ni hei ka sam te hi nawh ka wax hnawih hi maw tiin a awm vak zel mak dup aw rd ralte rd underscore ralte kha happy birthday aw eehh khei rd. Full stop underscore vai rengte lam kan phur tawh ngang mai e yes vai rengte ni lai ka lo thaw leh nge zel chuan ka ka comment ka rawn kal dawn o ka comment i hmuem hello good night rosang angela full stop sangzawli mutui le purun flavour o purun flavour A ni tawh tho si si ang, a lo nghak tur ni sia. Aw pian, hei hi va thlah se la sawh thin ang maw? Ni e, guitar solo kha maw, pui ni aw kha kha. Umm, kha mit ti tu tu kha chuanin enge mi bik ni ngai. Uncle RS nak tukah khan exam dawn a good luck SSMS. Aw SSMS class eight student min lo tih sak aw SSMS class eight.

Butterfly te bawih min aw te bawih bye bye aww aw bik kha GP atawng lo se group ah atawng lo se awii in lo putar daih tawh lo nia hei tikhan lo screenshot tikhan ka lang than ka hre tikhan a lang pahin.

Awle, inang a va haw phat ang a, ka rawn live leng aw. Awle, invaiin.